Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Warn Scientific Limited.

Nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Int Min Int? Is-suġġett tal-lum jirrigwarda din id-data partikolari, ix-xjenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kif ukoll affarijiet oħra relatati max-xjenza. Meta tuża t-teknoloġija jew anke tmur fil-kampanja, dak kollu ta' madwarna tiġi involuta x-xjenza fih. Interessanti. Mela, issa ħa mmorru għal clip biex naraw kif nieħdu idea fuq kif nużaw ix-xjenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Bl-użu tax-xjenza, wieħed jista' jikseb aktar għarfien permezz ta' skoperti ġodda li xi darba kienu affarijiet li ma jitwemmnux. Bil-ħolqien tal-mediċini, il-ħajja umana saret ħielsa minn ħafna mard u żiedet it-tul ta' ħajjitna. Ix-xjenza tagħmel il-ħajja aktar sikura għaliex il-mediċina li nħolqot bdiet tipproteġi u tfejjaq in-nies minn mard li jista' jwassal għall-mewt. Bl-għajnuna tax-xjenza nħolqu invenzjonijiet li jagħmlulna ħajjitna aktar faċli. Maż-żieda tal-għarfien dwar il-ħin u l-univers, ix-xjenza kompliet ikollha rwol importanti fil-ħajja ta' kuljum. Fl-antik, il-ferroviji kienu jaħdmu bl-użu tal-faħam. Fl-1981, f'Pariġi saru l-ewwel linji tal-ferrovija b'veloċità qawwija li għadhom jintużaw sal-ġurnata tal-lum. L-Istati Uniti għadha f'punt ta' riċerka fuq ferroviji aktar moderni. Dan kollu huwa possibbli bl-applikazzjoni tax-xjenza. Dan u aktar fil-programm tal-lum Int Min Int. Ġejna mill-feature Tiskanta Fejn Wasal il-Bniedem Illum bir-riċerka u d-dedikazzjoni. Mela miegħi għandi lil Andrew Finch, żagħżugħ li ggradwa fix-xjenza. Imma, Andrew, ix-xjenza tad-dinja tagħna inti ma rridx tkun taf biha. Allura mort xi mkien naqra oltre, fl-ispazju. Qatt ma rajtek jien, Andrew, hemmhekk, inkun ħafna. Iva.
Sewwa jiena qiegħed infatti l-università, qiegħed ma' l-Institute of Space Sciences and Astronomy. Qed nagħmel PhD hemmhekk u kif għedt inti sew nistudjaw l-affarijiet ko- dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-ispazju.
L-ispazju hemm fuq. Hemm fuq, kollox hemm fuq aħna. Issa mela Andrew, eh, għax jiena naf li inti ġuvni, bravu ħafna, intelliġenti. Għidilna naqaf ftit relazzjoni bejn ix-xjenza u l-astronomija, tipo x- fis-sens- Sewwa, sewwa. Mela, bażikament l-astronomija hija tip ta' xjenza, għandek tipi differenti ta' xjenza, għandek il-chemistry, għandek biology, physics, astronomija u astrophysics li qiegħed fiha jien huma parti mis-section ta' physics ngħidulha. Bażikament tittratta l-fiżika, bażikament kull mhu fiżiku, l-affarijiet li naraw anke pereżempju l-astronomija l-iżjed li nieħdu ħsieb huma affarijiet li naraw fl-ispazju allura, fuq ix-xemx, fuq il-gravità, fuq l-orbits ta' pjaneti madwar ix-xmux tagħhom, galassji u anke l-univers innifsu. Ah, all right, all right, interessanti. Ġieli rajtuni lili? Ejju, ejju, nista' qabduk darba bit-teleskop. Vera, vera, kif intom għamlu xi studju hekk, tistednuni u nitkellmu naqafu. Ejju, ejju. Mela, issa morru għal feature. Mhm. Fej ser insegwu naqa esperimenti taf kif kif eh, nistaw insiru aktar għazzenin. Eh, Mill-li diġa ħna, sfortunatament, bl-użu ta' xjenza, eh, ġifiri, ħana naf l-imkien.
Dak kollu li għandna madwarna huwa magħmul minn affarijiet żgħar imsejħa atomi. Kull atoma hija magħmula minn partiċelli iżgħar li huma protons, neutrons u electrons. Sempliċement ramla waħda għandha biljuni kbar ta' atomi. Flimkien mat-tim tal-produzzjoni se nurukom ftit esperimenti xjentifiċi b'affarijiet li wieħed isib id-dar. L-ewwel esperiment se jkollna bżonn flixkun tal-lumminata u ammont ta' stross. Jekk wieħed juża flixkun tal-lumminata, itaqqab it-tapp u jgħaqqad numru ta' stross b'tali mod li jidħlu fil-flixkun, meta wieħed jagħfas il-flixkun tal-lumminata jkun jista' jperra' fit-tazzi mingħajr ma jwaqqa'. Ġieli niġu f'diffikultà biex niftħu xi prodott li jkun ippriservat f'landa. L-unika ħaġa li tkun trid tagħmel hija li tagħmel toqba fil-wara tal-kontenitur ħalli tħalli l-arja tidħol ġewwa. Dan u aktar se jkun parti mid-diskussjoni waqt il-programm Int Min Int. Lura mill-feature tagħna, issa nixtieq nibda Mistoqsija kemxejn diretta fuq is-suġġett. X'taħseb li wassal lill-bniedem biex jasal sa fejn wasal illum fix-xjenza? F'idejk. Mela, bażikament ix-xjenza ilha ħafna tevolvi, kif qed tgħid inti, evolviet ħafna. Fi żmien bikri, fi żmien antik, kollox kien isir bl-idejn u kollox kien limitat b'li nistgħu nagħmlu aħna bil-ġisem tagħna, eċċetera. Li rajna hu li iżjed m'għadda ż-żmien indunajna li iżjed ma nużaw għodda differenti, naf martell, anke fil-farming pereżempju bdew jużaw metodi ġodda u moħrieti ġodda primittivi biex jgħinuhom. Bdejna nindunaw li iżjed ma nifhmu kif jaħdmu l-affarijiet, aktar nistgħu ngħaġġlu f'dak li nkunu qed nagħmlu u ċertu drabi aktar nistgħu nagħmluhom bi preċiżità. U Dik li eventually bil-mod il-mod kompliet biex tinbena x-xjenza. Bdejna niskopru affarijiet ġodda u iżjed ma niskopru iżjed ninteressaw ruħna. Iżjed ma ninteressaw ruħna iżjed niskopru u tibqa' sejjer hekk. U anke llum infatti, llum għandna riċerka fuq affarijiet vasti ħafna u affarijiet varji ħafna fejn Qed naħdmu fuq il-limiti ta' dak li nafu. Għandna limiti ovvjament, ma nafux kollox u dak li naħdmu fuqu u għalhekk hija r-riċerka biex nsiru nafu iżjed. Dejjem kurjużi. Eżatt, dejjem kurjużi aħna. Il-bniedem irid ikun jaf iktar. Eżatt, eżatt. Kif dejjem qed insuru iktar komdi, tibgħu l-affarijiet li dejjem joħorġu. Eżatt, eżatt.
Għax qabel fl-antik kienu ta' anki tbagħat naqra. Eżatt, eżatt, differenti tal-jien xogħol. Issa dejjem nipprova nsiru iktar komdi. Kemm jista' jkun anki ma nimxix. Dejjem jaraw x'ħa jivvintaw biex. Insomma, ifhem. Ma u inti qed tagħmel xi riċerka partikolari fuq xi ħaġa, jinnaf fuq xi. Iva, jien bħalissa qed nagħmel PhD mal-Università ta' Malta li qed nistudja fuqhom jien huma jgħidulhom gravitational waves. Bażikament bħal meta taqbad ġebla u titfagħha ġo għadira ilma u jkollok dawk ir-ripples tarahom ħierġin min-nofs. Bażikament jien nistudja xi ħaġa simili, però flok ikollok dawn ir-ripples fuq l-ilma, ikun fl-ispazju nnifsu, jiġifieri l-ispazju jiġi stretched u contracted hu nnifsu. U dawn l-affarijiet jiġru meta jkollok events li jkun involut fihom gravità kbira. Alright? Per eżempju, żewġ black holes li jduru ma' xulxin u jaħbtu ma' xulxin u jikkawżaw dawn ir-ripples. Alright, alright, interessanti. Kif mill-ġebla ġol baħar, tgħidli għall-ġebla 'l hemm fuq. Tajjeb, jien provajt nifhem naqra imma naħseb aħjar tispjegali iktar fuqha iktar tard. Għalissa ħa mmorru. Interessanti Andrew, qed togħġobni, qed togħġobni. Issa ħa mmorru għal waqfa qasira, narawkom minn hawn ftit ieħor. Andrew taħrablix, eh, bqagħli hawn. Ok?

Mela, lura mill. Waqfa qasira tagħna, iddiskutejna, għal min ingħaqad magħna issa, iddiskutejna naqra fuq ix-xjenza kif tagħmlilna aktar il-ħajja tagħna faċli u aktar għażżenin milli ġa aħna. Issa, Andrew, għadek hawn inti ma tlaqtlix, ħa mmorru għal aktar punti importanti fejn ħa mmorru għal feature fejn il-membri tal-crew ta' dan il-grupp intaqa' ma' grupp żgħażagħ u ppruvaw esperimenti kemxejn interessanti. Ejja naraw x'għamlu.
Nista' ntellifkom ftit? Għamilkom dawn iż-żewġ sfidi u naraw jirna xilkom x'tamluhom. Mela għandi dawn iż-żewġ riżorsi, għandi karta tal-10 euro u għandi din il-lummija.

Kull ma trid tagħmel hu tirrambla l-karta ta' tlax-xar ewro min-nofs. qiegħda għal ponta sewwa, sa bħal meta jirfsek xi ħadd bit-takkuna u xi ħadd ħafi, aktar ma tkun għal ponta takkun aktar ħadd weġġa. Bat l-lummija,

Bażikament biex ikollok nar trid tliet elementi, trid il-fjuwil, trid l-ossiġnu u trid is-sħana. Issa, xħin xelt is-suffarina kellek it-tliet tal-huma. Xħin tfajta fit-tazza u qattejta bil-bużżieqa qed taqtala l-ossiġnu. Issa xħin qed taqtala l-ossiġnu, is-suffarina qed tipprova ssib minn fejn ħaġġib l-ossiġnu qed toħloq vakum. Bl-istess vakum irnexxilkom tgħollu t-tazza.
Lura mill-feature issa ħan diskutu ftit x'għadna kemm rajna hekk. Il-pressa. Xi li fuq il-pressa. Mela.
Eħe, hawnhekk għadna kif rajna l-eksperiment tal-lummija. U eh, U rajna wkoll kif ħaġa li wiesgħa hija diffiċli biex tagħmel pressa biha, pereżempju fuq l-ummija. Għandek iżjed ċans li tgħaffeġ lill-ummija milli li tgħaqqabha. U ħaġa rqiqa ħafna jirnexxielha tidħol fil-ummija u tgħaqqabha. Bażikament din minħabba kif taħdem il-pressa, li għandek il-pressa inti anke jekk tagħmel l-istess forza fuq il-ħaġa, inqas memmerja iżjed għandek pressa. Infatti anke bil-mod kif naħdmuha għandek il-forza li qed tagħmel divided by the area. So iżgħar ma tkun l-area, ikbar ħa tkun il-pressa biex niftehmu. Mela jekk qed tagħmel l-istess saħħa imma għandek area kbira, ħa tkun żgħira l-pressa. Jekk għandek l-istess ammont ta' saħħa u għandek erja żgħira, bħalma kienet dik għax kienet ippuntata, ħa jkollok ħafna iżjed pressa. Ħa jkollok iktar bħal ħa jkollok tu pik. Eżatt. Mhux biex taqbad xi ħaġa. Eżatt, tista' tagħmilha, ma jekk taqbad subajk mhux ħajr nixxi. Eżatt, ma jidħolx, kemm ikollok ħafna ġoħ naħseb anke. Eżatt, taħjar taqbad. Issa, u ħa nitkellmu naqa' fuq in-nar, tipo x'għandek bżonn, x'għandek bżonn biex toħloq fjamma? Mela, anke kif rajna fil-feature ukoll, għandek bżonn numru ta' affarijiet, għandek bżonn il-ħaġa li ħa tinħaraq biex niftehmu li huwa l-fuel kif kien imsemmi. Issa fuel jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun li għandna fil-karozza, pereżempju l-fuel tal-karozza jaqbad il-injam l-wieħed mill-iżjed fuels li jenna nużaw minn dejjem. Bħal mara, xemat għandek il-ftila, dik ukoll hija tip ta' fuel, għandek bżonn ukoll l-ossiġnu. Għax inti x'inhu jiġri meta qed taqbad xi ħaġa, il-fuel meta qed jaqbad x'qed jiġri? Dak il-materjal, dak il-fuel qed jirreaġixxi mal-ossiġnu. L-ossiġnu għandna minnu fl-arja, infatti meta nieħdu n-nifs lilu għandna bżonn, inkella jkollna problema kbira jekk ma jkollix minnu, u essax għalhekk jaqbdu l-affarijiet. Għandek is-sħana, il-fuel u l-ossiġnu li flimkien is-sħana ġġiegħel lill-fuel li jirreaġixxi, it reacts ma' l-ossiġnu u ttieħu bħala fjamma. Infatti għandna fjammi differenti skont x'inhu jaqbad. Ostri, interessanti, eh? U issa, fuq il-vakum. Tipo, x'inhu vakum u kif jinħoloq il-vakum. Sewwa, mela, vakum bl-iżjed kliem sempliċi li nista' ngħid huwa x-xejn. Mela, x-xejn, x'irrid ngħid biha x-xejn? Mela, Bażikament aħna jekk nagħmlu hekk, orajt, ma hawn xejn, ngħidu ma hawn xejn hawnhekk. Ma fil-verità mhux m'hemm xejn, hemm l-arja, hemm gases, hemm carbon dioxide, hemm l-ossiġnu, hemm nitrogen, hemm affarijiet, hemm gases, eċċetera. Però vacuum ifisser li qasek m'hemm, m'hemm assolutament xejn biex niftehmu, la gassijiet, xejn. Jekk hu vacuum vera, ma jkun hemm assolutament xejn. Issa fil-feature hawnhekk rajna tip ta' xi ħaġa li ngħidulha vacuum. F'dak il-każ mhux ma kien hemm xejn, imma kien hemm nuqqas ta' xi ħaġa, bdejna resqin lejn vacuum li ħolqot pressa. Issa il-vacuum hu minnu nnifsu li hija x-xejn, huwa naqa' diffiċli biex iġġibu, bażikament għandek bżonn tipi ta' pompi apposta li jiġbdu l-arja kollha, infatti ġieli użajt uħud li jagħmlu hekk, għandek infatti two steps normalment, ikollok pompa li tiġbed il-maġġoranza fil-bidu, mbagħad ikollok qisek pompa iżjed fina li ħa tiġborlok dak li jkun għad tikka żgħira li baqa'. Li jkun għad baqa' ġifieri. Eżatt, dak dak il-ftit affarijiet li jkun għad baqa'. Ovvjament trid toqgħod attent għax il-post fejn ikun hemm il-vacuum għandek pressa qawwija 'l ġewwa għax qed jipprova jidħol l-arja pereżempju, U jekk ikollha tikka żgħira tikkrekkja, ngħid faqgħa ovvjament. Għax ara x'pressa jkollok 'il ġewwa, l-arja qed tipprova tidħol 'il ġewwa. Post fejn insibu vakum b'mod naturali, biex niftehmu, huwa infatti wkoll l-ispazju. L-ispazju bejn il-pjaneti, bejn il-solar systems, bejn il-galassi huwa vakum maġġoranza, hemm postijiet fejn m'hemmx gases, m'hemmx materjali, m'hemmx ġebel, huwa biss ix-xejn. Ara, jiġifieri meta tkun ma tkun trid xejn, tmur fl-ispazju biex. Tista' tmur fl-ispazju. Biex tieħu x-xejn. Issa, Ħa mmorru għal feature ieħor u x'ħin niġu lura fl-istudio għandna daqsxejn ta' sorpriża żgħira jiena u Andrew.
Kulħadd jieħu gost li jkollu ftit flus aktar fil-but. B'hekk ħa naraw eżempji ta' kif ix-xjenza tista' tkun sostitut ta' dawk il-prodotti u apparat li l-użu tagħhom jiswilek il-flus. Il-baking soda jintuża fit-tissir. iżda jista' jintuża wkoll għat-tindif ta' madwar id-dar. Il-baking soda jirreaġixxi mal-ħall u jkun hemm reazzjoni kimika. Dan nistgħu nużawh f'darna biex innaddfu l-forn minn ġewwa u anke biex tiftaħ id-drejn li jkun misdud. Barra mit-tindif, il-baking soda jassorbi l-irwejjaħ. Il-baking soda jista' jitpoġġa f'kontenitur fil-friġġ biex jassorbi xi rwejjaħ li jista' jkun hemm mit-tindif ta' madwar id-dar għall-ikel. Meta tixtri xi ikel mingħand is-supermarket u taf li m'intix se tużah kollu mill-ewwel, hemm mod kif tista' tippriservah. L-ippakkjar bil-vacuum jgħin biex iżomm l-ikel milli jiskadi malajr. Dan għaliex l-arja taffettwa l-ikel fil-kulur, fit-togħma u fir-riħa. Billi tippriserva l-ikel mingħajr ossiġnu, qed tevita tipi differenti ta' batterji milli jkollhom kuntatt mal-ikel. Imma kif tista' tagħmel dan mingħajr ma tonfoq flus fuq tagħmir li jiswilek ftit tal-flus. Imla sink bl-ilma u itfa' l-ikel f'borża tal-plastik li tiġi ssiġillata b'żipp. Billi tgħodd il-borża bl-ikel fis-sink, il-pressa tal-ilma tisforza l-arja biex toħroġ mill-borża.
Mela, lura mill-feature, Andrew. X'se nagħmlu eżatt illum? Issa tipo x'għandna quddiemna u kif ħa nużawh? Eżatt.
Mela, bażikament li għandna quddiemna huwa dry ice hawnhekk f'dan il-beaker. Dry ice huwa carbon dioxide friżat, solidu. Carbon dioxide imur mill-ewwel mis-solidu għal gass x'ħin jisħon, alright? M'għandux liquid state. Li jintuża fih il-carbon dioxide huwa pereżempju t-tifi tan-nar. u jintuża fit-tifi tan-nar għax joħnoq il-fjamma, ineħħi l-ossiġnu li għandha bżonn il-fjamma biex taqbad u l-arja tiġi replaced b'dan il-carbon dioxide u għalhekk tintefa' l-fjamma. Li ħa nagħmlu? Xjentifikament se jiġri.
Eżatt, x'ħa jiġri hawnhekk? Għandna dal-ilma li huwa naqas sħun u allura ħa jibdlilna Dan id-dry ice, carbon dioxide solidu f'gass mill-ewwel, kif qed tara hawnhekk beda ħiereġ naqra sew, u ħa naraw kif infatti jista' jintuża biex jintefa' n-nar. Hemmhekk rajna kif kemm intefa' malajr, tista'. Mill-ewwel, ejja.
Ejwa, mill-ewwel. Interessanti wkoll li l-carbon dioxide huwa itqal. mill-maġġoranza tal-gases kollha tal-arja, allura jinżel 'l isfel kif rajtu, kif għamilna hekk, qisu baqa' nieżel. Sewwa.
Tajjeb, jiena ħassejtni fireman għal ġuss sekondi. U issa, apparti minn hekk, għandna esperiment ieħor, hux? Eżatt.
Għandna esperiment ieħor, bażikament ħa nuru kif Għalxiex il-filament ta' bozza mill-antiki, ovvjament mhux dawn il-ġodda l-energy savers, le dawk jaħdmu naqa' dżejra differenti. Bażikament, inti ġol-bozza ma jkollokx arja normali, ma jkollokx l-ossiġnu għax inkella dak il-filament ħa jinħaraq. U infatti ħa naraw kif ħa jiġri hekk. Li jkollok ikollok gass partikulari ieħor li ma li ma jirreaġixxix mal-affarijiet sħan. Fil-bozzoz ikollok dak il-gass li ngħidulu argon. Ngħidulu argon, huwa stabbli ħafna allura ma jirreaġixxix. Li ħa nagħmlu aħna ħa nużaw carbon dioxide minflok li wkoll mhux ħa jirreaġixxi bis-sħana u ħa naraw id-differenza ta' meta taħraq xi ħaġa fl-arja u meta tipprova tagħmilha fil-carbon dioxide. All right, all right, ok mela. Mela, ħa nibdew billi Naqbdu dan, jekk jogħġbok żommuli naqra. F'idejja, f'idejja.
Mela ħa nispjegaw tikka żgħira x'inhu dan, dan bażikament huwa graphite, all right, huwa dak il-materjal li jkollna fin-nofs il-lapes. Ħa ngħaddu kurrent minnu u ħa jibda jixgħel. U minħabba li qiegħed fl-arja ħa naraw x'jiġri, all right? All right, mela ħa naraw na, jab, irrid inżomm hekk steady, sakemm Andrew qed jixgħel id-dawl. All right, qabad taħraq din. Mela, dik qiegħda tisħon bħalissa, all right, seħħnet kif qed taraw u qed tixgħel, qisek għandek bozza. Il-problema hi li minħabba li qiegħda fl-ossiġnu, pupp, inqetgħet. All right. Sewwa, issa ħa nagħmlu l-istess ħaġa, però ħa nagħmluha fil-carbon dioxide u ħa naraw x'inhi d-differenza. Għandna
oħra hawnhekk. Ħa nibdlu l-graphite.
Kollox f'idej Andrew.
Għax naqra fraġli dan il-graphite. Malaj jinqasam. Qisni Damien kemm. Sewwa, mela ħa nerġgħu nżommuha, però did-darba ħa ndaħħluha mhux fl-ilma ovvjament, f'dan il-gas qabel ma nixegħluha. Nistgħu npoġġuha 'l isfel. Hekk tajjeb? Le, le, le, daħħalha, daħħalha fih hekk. Ħa narawha, don't worry, anke naqra iżjed. Naqra iktar hekk, hekk?
Tajjeb, tajjeb, tajjeb ħafna. L-importanti li mhux mal-ilma biex nuru li l-gas li qiegħed jaffettwa u ħa nixegħluha.
Taqbad xi ħaġa jisu? Iva, kif qed taraw qed tixel. Inżommu għal isfel bażikament qed tixel minħabba is-sħana, all right? Però mhux ħadd inqata' bħall-oħra. Sewwa, għax l-oħra nqatgħet minħabba l-ossiġnu. Alright. Issa ovvjament iżjed ma jonqos il-carbon dioxide u iżjed ma jonqos, eventually hawnhekk ħa nitilfuha u ħa tinqata'. Però ġo bozza fejn il-gases ma jmorru mkien, ovvjament mhux ħa tinqatagħna. Ħa tisħon alright minħabba l-kurrent li għaddej fiha, però mhix ħa tinħaraq. Infatti hawnhekk diġà damet ħafna iżjed milli damet l-oħra u inqetgħet. U infatti jekk tinnutaw, dak il-gass li konna qed naraw li as such huwa ilma kkondensat, kważi telaq kien x'ħin inqatgħet, alright? X'ħin kien, eżatt, jiġifieri anke min qed jara seta' jara di ħafna aħjar x'ħin inqetgħet. Sewwa? Mhux bħall-ewwel darba. Mhux bħall-ewwel darba. Eżatt, eżatt. Mill-ewwel. Bażikament dak hu l-experiment, turina kif tagħmel kif għal xiex taħdem bozza u anke fuq ħabba tat-tifi tan-nar il-carbon dioxide fiex jintuża. Eh, sewwa, sewwa.
Ġifieri jekk forsi ma ssibux bozozz fil-da, tistgħu. Eh, nistgħu nagħmlu waħda. Rej, iswa jekk iktar komplikata, da biċċa xogħol, ħadd tixtri bozza. Ma insomma. Però rajna għal xiex taħdem bażikament. Ejja, vera, interessanti. Prosit Andrew xbien inti. Grazzi ħafna.
Talli. Nammirak kemm int bniedem deċenti u bravu. Issa mela, aħna wasanna fl-aħħar, fl-aħħar tal-programm u xek. Nixtieq ngħidlek eh, thank you Andrew tal-li qiegħed hawn magħna llum, tal-li ġejt uqsamt l-esperjenza u għamiltni ħassejtni iktar intelligenti. Eh, nixtieq ringrazzja ovvjament l-Lemcast ħas-soltu Alright, għaddejn, għax liħor sejrek bid-drajs. Jena, ħanħallikom, thank you Andrew, thank you kulħadd, u narakom il-program li miss.

għall-manutenzjoni tas-sett, Silvio's Wedding and Events, għas-siġġijiet, Eleven Eighteen Wines, għar-rigali tal-mistednin, u Orne Scientific Limited, għall-għodda xjentifiċi.